Dostlar bu bölümde diýseň bet diýmeseňem bet newozmojn şeýle şeýle täzelikler bar gözüňizi gyrpmaň sypdyrarsyňyz. Dostlar hem-de täzeliklere başlamakak bir kiçijek bir mini bir test edeliň. Şu wagt telefonuňyzy gapdal duran bolsa dikeldiň. Şu gapdalda aşakda Podpsatse düwmejigi ýa-da türkçe Abone bol düwmejigi eger gyzyl bolsa şol ak bolmaly. Şoňa basýas we başlaýas. Dostlar ýüz ellinji bölümiň iň bet täzeligi çempionymyz Döwletjanyň ýeňiş sowgady. Döwletjan Dünýäniň iň bet oktagonlarynyň biri Bellator-da ýene bir gezek biziň ýaşyl Tugumyzy bütin dünýä görkezdi we bizi ýene bir gezek buýsandyrdy. Türkmen halkynyň adyndan hem-de öz adymdan tüýs ýüregimden minnetdarlygymy bildirýän köp-köp sag bol.

Picks up his first
Klip täzeliklerine başlaýas. Ýaş gyz aýdymçymyz Zara Muhammedowa söýeňokmy?

Azat Oramadowam täze klip hödürläpdir, kararym ýok. Aradasdyr
ýollar uzak, bararym ýok. Halas eýle gaýgylardan, mejalym ýok.
Röwşen Amanowam köne aýdymlarynyň hemmesine meýhab edipdir. Goja bolupdyr. Batyr Muhammedow öz YouTube kanalyna täze klipini ýükläpdir, Asmandaky

Youtube täzeliklerine dostlar ýadyňyzda bolsa Plýus elli müň gepleşigine Sähra myhman bolupdy. Sähra myhman bolanda gepleşikde kiçijik konkurs geçiripdik. Teswirlerde nakyl ýazyň we nakylyň iň köp laýk alan üç sany nakyla Sowgatlar ugratjak diýipdi Sähra we Jeýtnur bilen Sähra prýmoý efirde Instagramda ýagny Instagramda göni ýaýlymda saýladylar ýöne üç sanany däl bäş sanany saýlapdyrlar şolaň atlaryny okap berjek Alzira Allaberenowa Mahym Aga Agamyradowa A Saparowa Süleýman Merow Akgül Jumaýewa. Şu dostamyz Sähraň instagramyna ýazyp podarkalaryňyzy sowgatlygyňyzy alyp bilersiňiz. Ýene bir youtube täzeliklerine gelenimizde dostlar duralganyň ikinji bölümi çykýar ýagny täzelik menden Gülçynar myhman boldy nesip bolsa şu dördünji gün youtubda. Primoý instagramdaky primoý efir açdyňyz.

Baýrak gazanan dostumyz Ismail Ismailow. Ýüzüňiz elmydama gülüp dursun, bize-de täzelikleriň gyzygyny bilen ýetirýäniňize minnetdar. Hä, gyzgynjak bize täzelikleri ýetirýäňize minnetdar diýipdir. Köp köp sag bol, Instagramdan baýragyňy alyp bilersiň bize ýazyp. Kemal Bäşimow şeýle diýipdir. Döwran, tamam, seninle razıyam, Seýdi bazylary gibi artistlik yapmyordu.

Barybir şeýle diýipdir. Tüweleme Merolmyrat işiňde üstünlik işiňi gowy alyp barýaňyz adalatly ýerine ýetirýäňiz doglan günüňem Älem sesi aýdym saz programmasynyň ähli işgärleriniň adyndan gutlaýas janyň sag bolsun. Adyň näme üçin Älem sesi däl Barybir. Ýöne gowy zatlar ýazypdyr. Minnetdar. Älemsag awa kärhanasyna minnetdarlygymy bildirýäs. Bir iki gowy bellek geçdi. Meýletinçeme mümkin boldugyça işimizi adalatlap barjak bolýas. Muhammedali Ataýew şeýle diýipdir, Men bu gepleşikde dostum Döwletýaryň bagyt toýuny gutlamak isleýärin. Döwletýar dostum Bagtly bol. Dünýädäki iň bagtly jübütleriň biri bolmagyňy arzuw edýärin. Muhammet-Ali Ataýew. Mediatema agzalary siziň hem işiňizde uly üstünlik arzuw edýärin diýipdir. Köp köp sag boluň. Bagtly bolsun. Ýaşlar bagtly bolun diýip. Ýaşlar bagtly bolun.
Hawa dostlar, gynansagam bölümiň soňuna geldik. Ýöne kamera arkasyny görüň. Kamera arkasynda podkast bar. Täze gepleşige başladyk.

Ýüz ellinji bölümiň iň bet täzeligi çempion Döwletjan. Ýeňiş sowgady bir hili boldy. Şulam tyrk getdi nerime degdi. Bu normal nerime degdi. Ýene süýşýänmi men Azat Oramadow kararym ýok. Ýaňky gowy diýdiň näme diýdiň? Röwşenaman. Röwşenaman diýeniň o Röwşenmanam.

Eee on ýedi ýaşyňda bolsaň şular ýaly rep diňle diýerem Muhaz. Muhan kelesi nabarat dog gördüňmi.
Muhada bar brat daýy aýdýa. Seret diýýä seň ýaşyň kiçi şu on ýedi ýaşyňda şu ýola girdiňmi şu ýola gitýäň diýýä olam bor diýýä. Şoň üçin diýýä şular ýaly aýdym yny diňleme oo diýýä. Aşok seňki rep däl.

Hindi aýdymy. Kel kelem gymyldatmak hökm almaýyn jigim jan.
Edilýäňmi? Hurma gaty görme wah sen uzakda. Kyn bolya sen şotaýyny özüň düzedäýmelä türkmenä senem o bolya başga bir diliň sözi bolsa. Öe bilýä

Çünki men birinji gezek öz adymy ýazanda, birinji klasda hat ýazyp, indi ine siz öz adyňyzy ýazyň diýlen wagty men öz adymy ýalňyş ýazdym.
Men bolsa dogry ýazýadym we molymlar geň görýärdi. Köp çaga Dowran ýazýar diýýärdi. Sen Döwran dogry ýazdyň diýip. Döwran diýip ýazyljak.
Gaty köp çaga znaçit ýalňyş ýazýar eken.

Başladyk onda. Sag bol, minnetdar.
Aksiýa endimi gaty gowy boldy ýo. Sen edil rus patyşanyňam bilýäňmi? Bolmalysy ýaly. Ors oglanma edil orsyça gürleýäň ara. Ýöne hakykatdan hem bolmalysy şyl. Mysal üçin men orsça orslar ýaly ors gürlejek bolmak hökmany iňlisler ýa iňlisçe köp kişi şon ýaly nemesi bar düşünjesi bar. Sen sen glanny türkmençäni arassa gürle. Barýaň Migrasiýa. Bere turist bu. Men turist. Hökman.
Geçirýärler.
Hökman doly dili bilmeliler. Näme doga okadyň näme etdiň. Elinem şeýle goýupdyr diýdim mikrofon eşitdi. Şeýdip puf diýip ýitip gidesim gelýär. Iki. Ýa-ha erkek bolsaň. Ýa hakykatdan hem. Şolar ýaly adalatly bolsaň diýýär. Hakykatdan hem kän adalatly bolýas biz. Ýa bolmalysy ýalyjak adalatlyja. Boldugy kadar. Boldugyça. Ha, boldugyça.
Hemme zat elimizden geldigiçe adalatly etýäs. Eý, meň kakam ministr diýýär-ä çaga.